Mũthũngũ aakũrehagĩra Bibilia nĩguo akũnyarire. Marũa ma Mũthamaki Leopold wa Kerĩ wa Belgium kũrĩ Amiseni arĩa maarĩ bũrũri-inĩ wa Congo nĩ ma bata mũno hoka nĩ kũmenya nĩ kĩĩ kĩrĩa Nyakairu tawe hoka nĩ ũhoro wa ũhonokio. Marũa macio, marĩa maandĩkirũo mũthia-inĩ wa karine-inĩ ya ikũmi na kenda, nĩ kĩririkano kĩega kĩa atĩ muoroto wa Mũthũngũ Warĩ kũhũthĩra wĩtĩkio kũnyamaria Mũafrika. Gũgĩkinyĩria mũthia-inĩ wa karine ya ikũmi na kenda, mabũrũri ma Rũraya nĩ maanyitanĩire ihenya rĩrĩa rĩtagwo The Scramble for Africa. Mabũrũri maya maarĩ nditimũrano-inĩ ya kwĩhurĩria tĩri wa Afrika. Ĩ nĩguo makĩhote gũtongio nĩ ũtonga wa indo cia mũndũ mũirũ? Ũmwe wa mabũrũri maya aarĩ Belgium, bũrũri mũnini wa Rũraya ũrĩa watongoragio nĩ mũthamaki kwa rĩĩtwa Leopold wa Kerĩ. Leopold aarĩ na merirĩria manene. O na gũtuĩka bũrũri wa Belgium warĩ mũnini na ndwarĩ na ũtonga mũingĩ, Leopold nĩ eendaga kwĩgwatĩra ũthamaki wake mũnene, bũrũri mũnene ũrĩa angĩathaga we mwene. Oonereirie kĩoneki gĩkĩ bũrũri-inĩ wa Congo, gĩcigo kĩa Afrika ya Gatagatĩ kĩrĩa kĩrĩ ũtonga mũingĩ. Ũtonga ũyũ hĩndĩ ĩyo warĩ ta mĩguongo ya njogu na raba. Na nĩguo ahingie mĩoroto yake, Leopold aahũthĩrire njĩra citiganĩte. No hihi njĩra ĩmwe ya mwanya aahũthĩrire yarĩ ndini ya Ũkristo. eerĩire andũ a Afrika atĩ ũhootani wake warĩ wa kũmateithia kũma civilize na agĩthuura Aamisheni mamũteithie wĩra-inĩ ũcio. Kahinda-inĩ gaka nĩho Leopold aandĩkĩire Aamiseni marũa. Reverends, Fathers and dear compatriots, the task that is given to fulfill is very delicate and requires much tact. You will go certainly to evangelize, But your evangelization must inspire above all Belgium interests. Kĩambĩrĩria kĩa marũa maya nĩ kĩonereria kĩa ũhoro ũrĩa Leopold aarĩ ataarĩrie irũa-inĩ rĩake. Leopold nĩ aataarĩirie atĩ itemi rĩa Amiseni rĩtiarĩ rĩa kĩĩndini kana rĩa mĩtugo tu, aca, rĩarĩ rĩa gũtwarithia na mbere maũndũ ma bũrũri wa Belgium. Wĩra ũrĩa aragweta ta delegate warĩ muoroto wa kũhithania wĩra wa kũhunjia Ũkristiano na muoroto wa ma wa kwĩgwatĩra ũtonga wa Congo. Leopold agathiĩ na mbere kwandĩka akerethera Amiseni mũbango ũrĩa erĩgagĩra marũmĩrĩre. Your principal objective in our mission in the Congo is never to teach the n***s to know God. This they know already. They speak and submit to a Mungu, one in Zambi, one in Zakomba, and what else I don't know. They know that to kill,

You have to keep watch on disinteresting our savages from the richness that is plenty in their underground. To avoid that, they get interested in it, and make you murderous competition and dream one day to overthrow you. Ciugo cia Leopold cionanagia ũndũ wa kũmakania mũno. Amiseni matiakoragwo makĩhunjia kiugo kĩa Ngai tu, mahũthagĩrwo mũbango-inĩ mũnene wa kũhinyĩrĩria na kwĩgwatĩra. Makĩhũthĩra kĩrĩkanĩro gũkumia ũrimũ, bũrũri wa Belgium nũ ũngĩahotire gũtũũria wathani wao na gũthiĩ na mbere kwĩgwatĩra ũtonga wa bũrũri wa Congo. Ciugo ciake, mũno mũno ũhũthĩri wa kiugo niggers, nĩ cia kuonania mũthitũkanio wa rangi, cionanagia mwerekera ũtarĩ wa kĩĩmũndũ ũrĩa warĩ mũthingi-inĩ wa ũkoroni wa mabũrũri maingĩ ma Rũraya. Andũ a Congo matiarĩ ta andũ arĩa angĩ. Matiamahaana, aca, aya maarĩ nyamũ cia kũhũthĩra na gũtua ngombo. Marũa macio maathiaga na mbere kũruta Amiseni ũrĩa mangĩhũthĩra andũ a Congo magĩtũmĩra ndini kũmahũũra na kũmatongoria. Leopold akĩra Amiseni acio mataarĩrie mũno mũno ũhoro wa ngumo cia Gĩkristiano cia kwĩnyihia na gwathĩkĩra, akĩmeera matikanyite mbaru mĩerekera o yothe ya kũregana kana ũremi gatagatĩ-inĩ ka andũ airũ. Evangelize the savages so that they stay forever in submission to the white colonialists, so that they never revolt against the restraints they are undergoing. Recite every day, Happy are those who weep because the kingdom of God is for them. Thĩinĩ wa maũndũ macio nĩ tũrona ũrĩa ndini yahũthagĩrũo kũhinyĩrĩria andũ airũ. Na njĩra ya kũiga meciria mao harĩ ngumo cia kũnyamarĩka na gwathĩkĩra, Leopold eendaga kũhooreria andũ a Congo, ĩ nĩguo kũgirĩrĩria ũndũ o wothe ũrĩa ũngĩthararia ũtongoria wake. Ndũmĩrĩri yarĩ hũthũ na ya ĩmwe kwa ĩmwe, atĩ mĩnyamaro ĩrĩa yarehetwo nĩ Nyakeru Yarĩ muoroto na mũbango wa Ngai. No hihi ũndũ ũrĩa wa kũmakania mũno wĩgiĩ marũa macio nĩ ũrĩa matariĩ. Leopold aaragĩrĩria ũhoro wa kũhũthĩra andũ airũ ũũru o ta arĩ ũndũ wa o mũthenya. Gũtirĩ ũndũ wonanagia atĩ aarĩ na tha, atĩ nĩ aamenyaga kĩeha kĩrĩa aamareheire, kana atĩ nĩoĩ ũnyamũ ũrĩa andũ a Congo maahĩtũkagĩra. Marũa ma Leopold ningĩ nĩ maririkanagia ũrĩa ndini cianyitanĩire na thirikari cia gĩkoroni. O na gũtuĩka nĩ kũrĩ Amiceni aingĩ meetĩkĩtie atĩ maarutaga wĩra mwega wa Ngai, ũndũ ũrĩa wa ma nĩ atĩ kĩyo kĩao kĩahũthagĩrũo kũhingia wendi wa thirikari cia gĩkoroni iria cionaga Afrika ĩrĩ na ũtonga wa gũtharanwo. Convert always the blacks by using the whip. Keep their women in nine months of submission to work freely for us. Force them to sing hymns as they are sad. Ciugo ici cionanagia ũnyamũ ũrĩa warĩ ngoro-inĩ ya wathani wa Leopold kũhũthĩra ũhinya ta kũhũrwo na nyahunyũ nĩguo wĩtĩkĩre Ũkristiano nĩ gũtũririkanagia ũrĩa hinya ũngĩthũkia nginya mĩtabarĩre ĩrĩa ĩrĩ na muoroto mwega. Maithe maitũ manyuithirio ndini kĩa hinya Mwena ũmwe harĩ Bibilia, ũrĩa ũngĩ Nyahunyũ. Angĩrĩ we ũngĩacagũrire kĩ? Ũtongoria wa Leopold thĩinĩ wa Congo warĩ na moimĩrĩro moru mũno. Gwĩciragĩrio atĩ andũ ta milioni ikũmi nĩ maakuire nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩrio mũno hĩndĩ-inĩ ya wathani wake. Bũrũri wa Congo ũgĩtuĩka kambĩ nene ya ngombo kũrĩa andũ airũ matũũraga macimbaga mahiga ma goro ma kũguna thirikari ya Belgium na mũno mũno kũimbaimbia ũtonga wa Leopold. Amiseni acio arĩa aingĩ kĩambĩrĩria-inĩ matamenyaga muoroto wao wa ma Afrika nĩ maambĩrĩirie kũnyitanĩra na tabarĩra ya atĩ muoyo wa mũndũ mũirũ ndwarĩ wa bata. wĩra wao ũrĩa hihi monaga ũrĩ wa Ngai wahũthĩrirũo gũtwarithia na mbere wathani wa ũkoroni. Kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ kuuma hĩndĩ ya wathani wa Leopold, andũ aingĩ nĩ mamenyete maũndũ moru marĩa mekirũo bũrũri-inĩ wa Congo. Andĩki a historĩ andĩki a mohoro, na andũ arĩa merutanagĩria kũrũgamia kĩhooto nĩ merutanĩirie mũno gũtaũkĩrũo ũũma wa mũthitũkanio wa nyakerũ harĩ mũndũ wa Afrika. Marũa ma Leopold kũrĩ Amiseni nĩ ũira wa bata harĩ mũtaratara ũcio. Marũa marĩa mo monanagia mũthako ũrĩa wathakirũo nĩ akoroni kwĩgwatĩra Afrika. No rũgano rwa Congo ti rwa kũnyamarĩka na kũhinyĩrĩrio tu. Aca, nĩ rũgano rwa ũkirĩrĩria na kwĩrũĩrĩra. O na gũtuĩka Leopold na thirikari yake nĩ merutanĩirie mũno kũniina andũ a Congo, matiigana kũũraga ngoro ciao. Nĩ maakararirie, nĩ maarũire, rĩmwe na rĩmwe na njĩra nini, na rĩmwe na rĩmwe na njĩra nene. Macũngĩrĩro-inĩ makĩgĩa na wĩyathi. O na gũtuĩka irema cia hĩndĩ ĩyo ya ũkoroni no ikoragwo kuo nginya ũmũthĩ ũyũ. O tũgĩcũrania marũa ma Leopold, nĩ ũndũ wa bata kũririkana maũndũ marĩa tũngĩĩruta ũmũthĩ ũyũ. Kũhinyĩrĩrio gwa bũrũri wa Congo gũtiarĩ ũndũ wa mwanya, kwarĩ gĩcunjĩ o kĩnini tu kĩa mũtaratara mũnene wa ũkoroni ũrĩa wahutirie kũndũ kũingĩ thĩinĩ wa thĩ. Kanitha no ũthuke, na nĩ ũthukĩte. Nĩkĩo atongoria a bũrũri witũ matũraga kuo o kiumia. Kanitha wathuka, ũthuthagĩra ciĩko iria njũru mũno thĩinĩ wa thĩ. Ngauga atĩ ideologies of Christian superiority can be used to justify the most heinous acts. Ndini harĩ mũtongoria mũũru nĩ ta rũhiũ, rũhiũ rwa gũtharĩkĩra meciria maku. Ndũgecirie atĩ mathiaga kanitha-inĩ nĩ ũrĩa mendete Ngai. Aca, wendi wao nĩ atĩ ũtũũre thĩna-inĩ wetagĩrĩra ũtonga ũrĩa wĩragĩrũo matu-inĩ. Leopold akĩandĩka akiuga atĩrĩ. Encourage them to love poverty, like, Happier are the poor because they will inherit heaven. Or, it is, very difficult for the rich to enter the kingdom of God. rũgano rwa bũrũri wa congo nĩ wĩira wa hinya wa roho wa mũndũ mũirũ na nĩ rũgano rũrĩa tũtagĩrĩirwo nĩ kũriganĩrwo nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na niĩ mau nĩmo marũa ma mũthamaki leopold wa kerĩ kũrĩ amiseni angĩkorwo no wende gwĩthomera marũa maya mothe nĩmo maya haha ũrona